Warra akkasitti matooraan baadiyyaa keessa matoora dhibba shan kuma kuma sadii kafalee kireeffatee baadiyyaa keessa deemu kana akkam taana jee isheen dheengadda alaalalee alaalalee sasa rabbiin hogguma takkatti sheekh amiin irraan kadhagaamu rabbi taa'isee fi bagumaa tuu kadubbattu haa alaalatu rabbis godhe alhamdulillah umriin teetis haarawaa taatu. Inshaa Allah wanni kun wallahi ani hedduu nama gammachisa. Sheeyni gaa kophaa isaanii da'awaa xayyaaraanis deemanii, makiinaan deemanii, lafoos deemanii, matooraanis deemanii da'awaa godhaa jiran. Kophaa keenya osoo hin taane daa'onni nu jalatti ol jiran guddachuu qaban. Matoora irraa eegalanii hanga xayyaaratti deemuu qabanii. Inshaa Allah bakka keenya akka baallii dabarsee isin kannu akka gartee bakka kana bu'aa jechuudhaati. Bakka kana akka gaarii nurraa qabaadha. Ergaa diin kana bakka hunda akkuma Nabiin sallallahu alaihi wasallam la yabluganna hadha diin maa balaga leylu wannahaar ka jaan bakka halkanii fi guyyaan ga'e diin kun ga'uuf jiraataan arra huna motorri tun hulaan seenne hin qabdu lafti raareedhaa karaa feetanii deemtanii daawaa godhuudhaaf isinummaan warra mudhii hidhatee halkanii guyyaa bitaa mirga laalee daawaa godhu rabbi isin haa taasisu jechaadha gamanumaan gamaa sheekh keenya jaalatamaa fi kabajamaa sheekh amiin ibroodhaa Asitti asaferree ergaa tana akkamitti akka waan ijaan bakkaan gaan isaantu beeka akka isaan itti dubbatan nuti maal beeknaa mi takbiir falyatafaddal mashkuura homa jirata takbiir takbiir

Rakkoo kana haasawan sheenii. Ummata baadiyyaa keessa miilan deemu sa'aa hedduu waan goonuuf dhabnee akkanumatti teenyee ilaaluu jirra jedhanii hu hudhame. Sheenii hoggaa haasawu hudhamaa haasawi waan san. Hedduu na dhagayame odoo asuu hin dhufin na dhagayamaa ture. Namni nuti rakkoon teenya. Waan biroo hunda wareegama kafalla. Hoggaa maal bakka maallaqaa geenye maallaqa hin qabnu du. Duniyaa tanarraa bakki nu rakkifte eessa yoo jedhan bakka maallaqaati. Waan maallaqaan godhan jechu. Waan maallaqaan godhan bira hogga geenye ni rakkanna. Li'annu waan maallaqa san hin qabneef. Hedduu na yaachisaa ture. Muhaadaraa meeqa ta'ollee sheekkota wajjin teessoo goone asitti ulamaa'ota kana wajjin rakkoo cimtuun ulamaa'onni kun himanirraa Lafa sa'aa afurii, sa'aa jahaa, sa'aa sadii miilan deemuu isaanii. Gammoojjii tana keessa karaa Hawwii Guddinaa san faa gandi na gandi adda faffagaata. Matoora tokko yoo barbaanne qarshii 500 gad bakka takka irraa takka sossoonee qarshuma 500 kanaahu hawaasa waan jennu wallaallee darasootuma kana irraa wali guurree jee sheeyni tokko. Darasootuma qaraasifnu kana irraa. Dubbii jabaa beekta. Hedduu ulfaataadha. Wanni kuni waan Sheikh Bashiir naan jedhan san irratti yaada natti dabale. Karaa kana hunda oggan deemu ani yeroo galgala asii yaanus yaanni kiyya tokkichi matooruma sanii. Namaa gizee rakkoo biyyi teenya tuni namni horuudha beeka malee hedduu kennatti namni dadhabaadha. Akka biyyattillee guutuu biyyallee ji'uu baannu namoonni silaa waa harkaa qabu hagas hundaa mi? Rakkoon amma natti dhagayamtu tuun isatti hin dhagayamtu. Amma rakkoon asii beek rakkoon an na dhagayamte tun amma obboleessa kiyya sanitti hin dhagayamtu. Matoora kana amma nama irra xiqqaa tokkootu bita waan kana. Gara kuma dhibba jahaa ti sadeen isaa afran waan kun yoo walitti deeme. Namni kuni karaa adda addaatiin horiin kuni akkanuma irraa bayaa jira duba. Annin beeka namni hundi saahibban kiyya. Wahuma kana godhi yoon jee amma itti marii meeqa feesisa. Waan godhu wallaalee tilifoona bilbile. Obboleessa kiyya Abdul Aziz Umar biyya Ameerikaa ka jiru. Ilmaan kiyya yoo jaanni mala obboleessa illee ijoollee xixiqqoodha dargaggeessa. Ammas ilma kiyya Khaliil Dabuu Afrikaa Johannesburg jira. Aba waan akkanaatu harkaana qaba jee jara lamaan kana bilbile. Information an sheekha afaanii dhagaye matoorri kuma dhibba tokkoon bitama jechuudha. Sheekotiin magaalaan beeytu anilleen akkasitti walumaanuu kunnee bar. Kuma dhibba aboo meeqan bitama kuma dhibba tokkoon matoorri tokko bitama hoggaan jedhu odoo an dubbii gadi hin fixiin Khaliil kun lama naaf bita jedhu. Namtichi obboleessa kiyya Abdul Aziz fi haati mana isaa haadha Ammaar Haati isaa ganduma keenya warra shaatoo kana jaalti warra shaatoo ka asii galuma beeytaniifi ta umar shaatooti saniyyaan tun rabbi umrii haa dheeressu warra kheyrii waliin dhufe warri lamaan sun akkana abdulaziz lama namni fudhate yoo ganyu akkami na jaansi tokko ka lubbuu afuuffataa johannisbargi taa'ee waa dalagu lubbuu afuuffataa yaa rabbi na baasi jedha kunis na wabii qabeenyatiin ijoollee xixiqqoo daqiiqaa 20 waan hin geenye keessatti isaan rakkoon qaban anaatu gatiin beeynee gatii akkasii himate ani immoo afaan sheekarraa dhagaye kuma dhibba afur karaa dhoggan magaalaa gabbaye matoorri tokko kuma dhibbaa fi saddeettama irraa ilaa dhibba lamaati magaalaa bakka shanii jaha lallabsiise magaalaa lallabee Yeroo kana warra matoora kana fiduutu jira. Warri matoora kana fidu saahibban kiyya. Anuu ammuma baree malee dur hin beeku beeke hogguma haajaman nama baranii. Hoggaan magaalaa baga bahu warri matoora kana fidu saahibban kiyya. Jara kanallee Rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Darajaa duratti ijoollee san galatoomfatuu fedha fuula keessan duratti. Ulamaa'onni kun akka gaariitti ijoollee saniif akka du'aa'ii naa gootan barbaada. Warri Matoora irraa bite maqaa isaanii kaasuu hin barbaadu isaanree akka maqaa isaanii kaasu naan hayyamne matoora kanarraa haqiiqatti hangam takka akka naa bu'an illee himuun fedhu akka ni an matoora dhabee hin deemne maallaquma kiyya saniin bitachuu akka hin danda'u. na taasisanii matoora kanarraa tokkootu na jala gale. Sunilleen gabaabaa inshaallah. Sheekh Bashiirii jecha fuudhe sanii. Sheekkotii tana keessaa Sheekh Bashiir hambisee sheekkotii tana akka abaaru godhu jee anaatu fuudhe sanii. Omaatiin odoon ani inshaallah adaamaan geenye mallan isaa dhufatu. Akkasii beela. Nam ufii ufii waa godhuun nama ulfaata malee namaa waa godhuun hin ulfaatu. Akkasitti wal gargaaree hawaasni, ijoolleen sun maallaqa ofii baaftee warri matoora nu gurgurees hedduu nu gargaaranii iccitii baasuu hin feene meeqatti naa kennan jechuullee himuu hin feene ati matoorri sadeen kun waan inni irraa bu'ame atuu nu beeyta jechuudha. Akkasitti matoorri kun har'as ga'uu ta'ee. Haqiiqatti Shee Musxafaa faa qarree san afaan keenyee biraa galle nulleen xiqqeessine wareegama kafale Shee Musxafaan sun. Shee Xahallee booda sana rabbi itti fide namni tokko iyyuu isa oollaan jirre ciniinnate har'a waa silaa hama tooratti kennanii miidhe hama keenyaatti bulfiitti kenninu jechuudha. Haa ta'u Taakka jedhanii lama jedhanii wanni nu agarsiisu namni yoo tattaaffii godhe rabbiin akka isa wajji jiru. Jarri kun tattaaffuma hanga isaan godhan saniif rabbiin isaan gargaare. Amiinii miti. Rabbiitu isaan gargaare. Odoo sanii ta'anii dubbiin isaanii achuma teessi. Akkasi beekaa. Ganallee walladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'a al-muhsiniin. Warra tattaaffii godhe karaa kiyyarraan kaayaa jira. Taakkuu takka naman afaan deeme dhuundhuman afaan deeman. Gargaarsi Rabbii akkuma baay'ilama seename jira. Har'a ni eegallee sheekkotallee wal hanqatuun ni mala. Hunda xumurre jechuumi warra gaaddisa jala gara baddaa kana caayansaa muka jiidhaa booda aanfanne. Warra dhukkeen yeruma ammaa kanaa usa midhaabbatu kan mukni isallee goggoge warra saniif kennine taraa tana. Yoo isin dhiira taatan Saahibban keessan hunda warra daaroo lagoo jiru akka gahu isintu du'aayii godha. Kanaafuu munaasabaa kanaan hawaasni keenya diin gargaaruu jechuun namtichuma diiniin dhaabbatu diin inni qabee deemuun saniif. As booda hawaasni keenya matoora kanatti banzeela naquuf ni dadhabanatti hin fakkaatu. Kanuma kana ni dadhabanii moo? Bismillaahi. San taatu godaanumaa bara si'a ciree wanni hafee hin jiru. Yoo bakki itti godaanan jiraate. Gizuma akka ramadaanaa waa xiqqoo kana waliin coccoranii wanuma gaasa bira kaayanii khalaas. Jarri gaasa naqattee deemti yoo rabbi fide inshaallah. Wal gargaaruu baratuutu gaarii. Namni amma akkuma abbaan nadrii jiru namni machaaraa jiru kuni kanuma dheengaddaa walgahii irratti gargaarsa buusaa ture sanitu. Jarri sun matoora akkanaa 20 illee ni bita malee wanni isaan May 2 seenan sun yoo walitti guurame dhugaa saniin kanuma jechuu bar waan guddaadha godhaa jirtan jechuu bar isin kuni kuni isin irratti waan guddaadhaami waan guddoo hojjetaa jirtan haalli kun nutti baree falli ittiin wal gargaarru hedduun akka jiru akka hubannu isinin jechuu barbaada. Waniin asirratti dhaammatuu barbaadu namoota amma na dhagayaa jiru. Abdulaziizii fi Khaliil warra waan kana qooda irraa fudhate illee tahee jara saniini sunoo wanni keessan bakka ga'e amma oggaa asirraa gabbaanee qulfii jara saniif kenninu arguu qaban isaanillee jechuu qulfii matooraa jechuu matoorri dubra jechuu matoorri kun amma dubra hin heerumne amma dura sayyibaa asii galee dubruma fidan jennee dubra finne kanuma kanaafi sayyibaa mi qulfiin isaa kunoo tana Hogaa qulfiin harka abbaa geessullee ummanni sunillee ni laala, namoonni biroollee ni arga. Namoota birooti wanni dhaamuu barbaadu namni waan Abdulaziizii fi Khaliil godhan tana godhuu barbaadu keessan haana dubbisu. Ni eegalle malee hin xumurre. Nama afur matura nama afuriiti kafinne kuni du'aan ni biyyi tana jiru nama afur qofaami. Bakka rakkoon jirtu bakka namni rakkataa jiru laallee fuula durallee amni keenya waan deemuuf Namoonni video kana laaltan hundi matoora akkana fakkaatu dorgommii tana. Nabi akka jiru sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziyan faqad ghazaa jedha. Nami nama duulu geggeesse duulee jedha. Amma nami nama da'awaa godhu kana geggeesse sawaabni isaa sheeri. Asumaa dukkaana gurgurataa da'awaa sanii sharra kan namticha dheebotee laga bu'ee bayesan sawaaba wal jirkata. Maaliif isaatu geggeesse. Man jahaza ghaziyan faqad ghazaa jedha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu namoonni har'a sagalee tana dhageessan hundi ka biyya adda addaa jirtan joollonni kiyya joollee tiyya namni kun hundi isaatu gareenis tahee dhuunfaan walittis mataa qabatanii matoorri tokko amma gaa eega magaalaa seennee dubbii garree ilaa dhibba lamaati doo yoo akka kiyyatti firarraa bitan malee ilaa dhibba lamaati dhibba lama jechuun doolaara dhibba lama kuma lamallee hin guutu doolaara kuma lamallee hin guutu Namni diidam yoo walit dhufe waan kana as kaa'e jechuudha. Dolaara dhibba dhibba yoo kaa'e waan kana as kaa'e jechuudha. Namni shantamii tokko walit qabatee dolaara shantama shantama yoo kaa'e matoora kana bite jechuudha. Kophumattu nama duulu kanatti matoora godhuuf karaan banaadha. Hulaan har'a qulfiinsii dhawamtee banamtee barri kuma lamaa fi diidamii shan bara waan sheekotiin daawaa ittiin gootu itti goonu yoo rabbi fedhe inshaallah. Masgiida machaaraa dhaabbannee lallabna labsa kana jechuudha. Masgiida Machaaraa kana dhaabbadhee ilmaan kiyyatti labsa godhan. Kanaaf maraadhu malee waa bakka gargaarsaa banee gargaarsa isin hin gaafadhu dhaamsa gurra isin buusa pirojektii mashruu'a kheyrii isinii baname sheer sheer bitadhaa jechuu wanni amma ja'aa jiru. Kanuma kanaan da'awaa tanarraa sheer ta'a sawaaba sheer kana seenaa jechuudha. Inshaallah kana dhaamsin dabarsuu barbaadu hawaasa kiyyaaf irra deebi'ee Warri waan kanarraa qooda fudhate ani dildiluma ta'e malee anaa miti. Ani dildila ta'e warri horii isaa baase Abdulaziz Umarii fi jaartii isaa haadha Ammaar Saniyyaa Umar Shaatoo fi obboleessa kiyya ilma kiyya Khaliil fi warra isaa warra lamaan kanaatu waan kanaaf sheekha nam tokkon dubbisin waan kanaaf nuutu godha jedha. Odoo wanni kun dhibba shanillee ta'e jarri sun ni godhaan akkasii amanan. Tuuta muraasa, Rijaalun sadaquu maa caahadullaaha caleyhi, Horii fi horiin keenya horii Rabbiiti warra jeedu. Ijoollee dargaggeessa hanga Mohammad Sa'iidi hundi isaaniitu umriin isaanii hagasi. Kanaafuu jara san akka gaariitti ulamaa'onni du'aa'ii akka naa godhaniif barbaada. Asuma irratti dhaaba. Amma gara matoora abbaa dhanga'uu deemna. Manguddoo fi sheekkan warri fudhatuus gama alaa san gasiin'ee Matoora abbaan geenye waan hafe achirratti sheekkotirraayis yaada fuuna. Warra matoorri isaanii kenname jiddumattu ni jajartee? Ni jajarfate. Namoonni matoorri kennameef tokko Sheek Bashiiri. Wanni Sheek Bashiiri hin qabne namatti illee hin bareedu. Namni machaaraa ka'ee asiin ilaa waabee deemu. Sheek Bashiir waan ta'eef tokko Sheek Bashiiri. Sheikh Bashir ammoo anaaf file namoota kaan ammoo warruma biyyaatu file. Ka lamaanii dhugatti matoorri itti xiqqaatalle ilma keenya ka Gaadulloo Mustafaa Mustafaa Sheikh Ahmad Galmoo an abbaa isaa beeka. Adaada sadaffaan Sheikh Xaahaa Sheikha Hawwii Guddinaa lafa fagorraa dhufe. sadaffaan isaa afraffaan ammoo ni qunxuun dhallee lafaa haafnallee jennee haasawamee jam'aanii natti kennee sheekh Iisaa ni qunxuun dhallee jedhan ammoo waan kanaaf illee hin beeknani lafallee kennanii fi asiin ilaa sakiinaa asiin ilaa boortee achiin ilaa biyyoo isa malee abbaan qabdu jedhan akkas jedhanii kan sheekh Iisaa waan akkas hin jedhaniif hin beekne jarri hammanaa jararraa hafe immoo boruuf bulfannee Sheikh Abdulrazzaaqii jiraa ol kaayannee xiqqoo isaan gaaddisa jala jiranii tanaatti aantuuf kaayannee yoo rabbi fedhee anumaatu ja'a tanaa. Kanaafuu inshaallah sheekotiin amma bakka walitti hinaafuu bira zamana dheeraa kanaatu ka sheekh Abdulrazzaaqi oolla gandi. Kanaafuu inshaallah wal harkaa fuudhinsa kana goonee namni tamtu tan banallee namni beeku heeydar kana yoo ta'e malee